און זאמר אן אויבן לערנען תניא, תניא פרק א', תניא'נס האבן געלערנט, משביעין נוסוי, די גמרא שרייבט אז פאר א מענטש ווערט געבוירן, באשווערט מען אים, תהי' צדיק, זאל זיין א צדיק ואל תהי' רשע, און זאל נישט זיין קיין רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אפילו די גאנצע וועלט זאגט ביסט א צדיק, היה בעיניך כרשע, זאל א מענטש זיך אליינס אנקוקן ווי ער איז א רשע. וצריך להבין, מען דארף עס פארשטיין ווייל דו תנן אונז האבן געלערנט אין אבות אין פרק ב', ואל תהי' רשע בפני עצמך, אז א מענטש זאל קיינמאל נישט אנקוקן זיך אליין ווי ער איז א רשע. סאו ממה נפשך וואס דארף ער טון? דא שרייבט די משנה אז א מענטש זאל קיינמאל נישט קוקן אויף זיך ווי ער איז א רשע, און דא שרייבט די גמרא אז אפילו די גאנצע וועלט זאגט ביסט א צדיק זאלסט נאכאלץ אנקוקן ווי א רשע. וגם און נאך א שווער ואם יהיה בעיניו כרשע, טאמער א מענטש וועט אליינס זיך אנקוקן ווי א רשע, יאיר לבבו וועט ער שוואך ווערן און זיין הארץ וועט ווערן צעקלאפט, ויהי עצוב און ער וועט ווערן צובראכן, ולא יוכל לעבוד את ה' בשמחה טוב לבו, ער וועט נישט קענען דינען די אייבערשטער בשמחה טוב לבו, אז א מענטש קוקט זיך אן ווי ער איז א רשע, וועט ער פילן ווי ער איז גארנישט ווערט, איז מילא וועט ער נישט קענען דינען די אייבערשטער, ואם לא יאיר לבבו כלל מזה. און טאמער א מענטש וועט בכלל נישט שקלאפט ווערן פון דעם, דאס הייסט ער וועט זיך אנקוקן ווי א רשע, און ער ס'וועט אים בכלל נישט באדערן, איז יכול לבוא אל ידי כלה זו כלה זו שלום, קען ער ווערן אינגאנצן צו, ער וועט ווערן אויס גארנישט, ווייל ער וועט אנקוקן קוק איך אן ווי א רשע, און ס'באדערט אים אפילו נישט, אויב אזוי וואס בכלל באדער איך מיך דינען די אייבערשטער? זאגט דער תניא איך ענין, די ענין איז כי הנה מצינו בגמרא אונז עפענען די גמרא ה' חליקות, אונז עפענען גמרא פינף חליקות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, און בינוני. ס'איז דא אזעלכע וואס הייסט א צדיק וואס גייט אים גוט, צדיק ורע לו, צדיק און א צדיק וואס גייט אים נישט גוט, רשע וטוב לו, א רשע וואס גייט אים גוט, און רשע ורע לו, און א רשע וואס גייט אים נישט גוט, ובינוני און א בינוני. ופרישא בגמרא, און מפרש אין גמרא צדיק וטוב לו, וואס מיינט דאס א צדיק וטוב לו? צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. סאו סתם פון אויבן אויף קוקט עס אויס צדיק וטוב לו, א צדיק וואס גייט אים גוט, און צדיק ורע לו, א צדיק וואס גייט אים נישט גוט. זאגט די גמרא אז ניין, אז ס'מיינט א צדיק וטוב לו מיינט א צדיק גמור, צדיק ורע לו מיינט א צדיק שאינו גמור. איבראי מהימנא, דאס איז אין זוהר, פרשת משפטים, פירוש, זיי מפרש דארט צדיק ורע לו, א צדיק און ס'איז אים שלעכט, שו ר שבו י כפוף לטוב, אז די רע פון די צדיק איז געבויגן פאר טוב, וואס איז פשט פון דעם? אז צדיק וטוב לו מיינט א צדיק און ס'איהם גוט, ווייל די גאנצע רע איז געווארן אויסגעריסן ביי אים, ס'איז נישט דא א זאך ווי רע ביי אים, ער האט געהארגעט זיין יצר הרע. דאס איז צדיק ותורה. צדיק ורע לו, אז שכופף, אז שהוא רע שבוי כופף לטוב, אז ער האט גענומען די שלעכטס און ער האט עס, און ער בייגט עס צו גוטס, טייטש, ער לאזט זיך נישט פון די שלעכטס, אבער ער האט די שלעכטס אין זיך. און עס לערנען מער תעניות די מער די תענית קריכט אריין שפעטערע פרקים מער און מער אין די פשט פון דעם און די גמרא סוף פרק ט' בברכות און די גמרא און סוף פרק ט' בברכות שרייבט די גמרא דארט צדיקים יצר טוב שבתם וכו' אז צדיקים די יצר טוב איז א שופט רשעים און יצר הרע שופטים, רשעים און יצר הרע משפט זיי, און ביינעם זה וזה שופטים, און ביינעם ביידע זענען משפט'ן זיי. איז אמר רב, האט רבי געזאגט, כגון אנא בייני, אזוי ווי איך בין א בייני. אמר ליה אביי, האט אביי אים געזאגט, לא שוויג מר חי לכל בריה, אז טאמער דו רבי וועסט דיך רופן א בינוני, האסטו נישט געלאזט לעבן קיינעם, ווייל וויאזוי קענסטו דיך רופן א בינוני, רבי האט זיך געלערנט א גאנצע טאג. זאגט די תניא לא בין כל זה באי רייתא, צו פארשטיין די גמרא גוט, די גאנצע גמרא פון צדיקים יצר טוב שחטום, רשעים יצר הרע שחטום, און בינם זה וזה, און האבן וואס רבי האט געמיינט צו זאגן, איז וגם לא במה שאמר איוב, און אויך וויל די תניא ארויסברענגען צו די וואס שטייט אין איוב, אז און די גמרא ברענגט אראפ אין בבא בתרא רבונו של עולם בראשית צדיקים בראשית רשעים איך האב באשאפן צדיקים איך האב באשאפן רשעים וצדיק ורשע לא כמר אבער ס'שטייט נישט אז צדיק ורשע ס'שטייט בראשית צדיקים בראשית רשעים אבער ס'שטייט נישט צדיק ורשע, סאו וואס איז פשט אין די ווערטער? וגם להבין מהות מדריגת הבינוני, און אויך צו פארשטיין די מהות די מדריגה פון די בינוני, שבוודאי איינער מחצה זכיות און מחצה עוונות. א בינוני קען נישט מיינען אז אז ער איז האלב גוט און ער איז האלב נישט גוט, שאם כן וואלט תמיד וואס געוואלט זאגן, אז א בינוני איז האלב גוט און האלב נישט גוט, איך טוה רבה בעצמו לומר שהיא בינוני, וויאזוי האט רבה זיך טועה געווען אז ער איז בינוני ונודע דלא פסיק פימה מגירסא, עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. אז רבה, טאמער רבה האט געהאלטן ביי זיך ער איז א בינוני, און דו ווילסט זאגן אז א בינוני מיינט אז איינער וואס איז האלב אויף האלב, טייטש ער איז האלב ערליך און האלב נישט ערליך, אבער רבה האט דאך נישט אויפגעהערט לערנען. אזוי ווייט אז די מלאך מוות האט אים געוואלט קומען נעמען און ער האט נישט געקענט, ווייל ס'שטייט אז ווען איינער זיצט און לערנט, ביז לאנג איינער לערנט, קען די מלאך מוות אים נישט ארויסנעמען די נשמה, און די מלאך מוות האט נישט געקענט, האט נישט געהאט קיין כח אויף אים, נישט געטראפן קיין מינוט ווען ער האט נישט געלערנט, סאו וויאזוי קען זיין אז ס'איז מחצה מחצה? ס'איז האלב אויף האלב. ואיך אויך ליתוס במחצה עוונות חס ושלום. וויאזוי האט רבי זיך געקענט אליינס טועה זיין אז אז ער איז האלב זינדיגט אז ער לערנט א גאנצע טאג, איינער וואס לערנט א גאנצע טאג זינדיגט נישט. לויט שרי ב ש שעושה עוונות נקרא רשע גמור, די רגע א מענטש טוט עבירות איז ער א רשע גמור, איז וויאזוי קען ער זיין א בינוני? אויב איז ער א בינוני און ער זינדיגט האלב, איז ער, יעדע מאל ער זינדיגט, איז ער א רשע גמור. ואם אחר כך עשה תשובה, און אויב נאכדעם האט ער תשובה געטון, נקרא צדיק גמור. סאו אזוי, לאמיר זאגן איינער איז א ערליכע איד, און ער האט חס ושלום געטון איין עבירה, איז ער א רשע, ווייל ער האט געטון די עבירה. און אויב האט ער תשובה געטון נאכדעם, די רגע ער האט תשובה געטון, איז ער צוריק א צדיק גמור. איז ווייטער, ווען איז מען א בינוני? דאס טייטש אזוי, אדער א מענטש איז א צדיק אדער א מענטש א רשע, איז פונקטליך ווען ווערט א מענטש א בינוני? יעצט גייט די תניא טיפער, ואפילו עובר על איסור קל, און אפילו אויב א מענטש איז עובר אויף א גרינגע איסור של דברי סופרים, נקרא רשע, אפילו א מענטש איז עובר אויף א דברי חכמים, דברי חזל, וואס ער פולט נישט דאורייתא, ווערט ער אנגערופן א רשע, כדאיסור בפרק ב' יבמות, איבער פרק כמה דנידות, ס'ווערט אראפגעברענגט סיי אין יבמות סיי און סיי א נדה אז א מענטש ווערט אנגערופן א רשע אפילו ער זינדיגט אויף דברי חכמים. ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיחה נקרא רשע. די גמרא שרייבט עס אין שביעית אז טאמער א מענטש זעהט א צווייטן זינדיגן און ער קען מוחה זיין, מען דארף אויך וויסן וואס מיינט מוחה זיין, אבער טאמער קען ער מוחה זיין און ער איז נישט מוחה ער איז אנגערופן א רשע. וכל שכן וקל וחומר, און כל שכן אויב מען ווייט לייזן מצות עשה, שער שלא לקיימו. איז מאדער ווי טאמער איינער איז עובר אויף א איסור דרבנן, אדער ער איז נישט מוחה ווען ער האט געקענט מוחה זיין, איז ווערט ער אנגערופן א רשע, איז אוודאי טאמער איינער איז מבטל א מצות עשה. טאמער איינער קען גיין טון א מצות עשה און ער טוט עס נישט, איז ער אנגערופן א רשע. כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, אזוי ווי איינער וואס קען עוסק זיין אין תורה און ער לערנט נישט, און ער איז מבטל צייט, עובר אויף ביטול תורה, שעליו דרשו רזל, אויף דעם האבן געדרשנט די חכמים, כי דבר השם בזו, אז ער האט פארשעמט די דבר השם, און ס'שטייט נאכדעם דארט און כרת לכרת, אז ס'קומט זיך אים כרת. ופשיטא דמקרא ראשון, ס'איז פשוט אז ער ווערט אנגערופן ראשון, טפלים עובר איז עס דרבנן. און סאו טאמער א מענטש איז עובר איזה דרבנן איז אנגערופן א רשע, איז דא אז א מענטש האט אז דבר השם בזה און ס'קומט זיך אים קרות איז ער זיכער אנגערופן א רשע סאך מער ווי טאמער עובר איזה דאורייתא אויף א איסור דרבנן. ואם כן אויב אזוי הכרכך ביני עין באי אפילו אויפן ביטול תורה. סאו וועגן דעם מוז זיין אז א בינוני איז נישט עובר אפילו עוון ביטול תורה, האט נישט אפילו די עבירה פון ביטול תורה משום הכי טעה רבה, און וועגן דעם האט רבה זיך טועה געווען בעצמו לא משום בינוני. וועגן דעם קען זיין האט רבה זיך טועה געווען און געמיינט אז א בינוני, ווייל א בינוני קען נישט זיין האט אפילו איין עבירה אויך נישט. סאו יעצט גייט די תענית ווייטער. והוא דאמרינן בעלמא. און בעלמא מיינט אין אסאך פלעצער די מחצה על מחצה מקרה בעיני, טאמער איינער איז האלב אויף האלב ווערט אנגערופן א בעיני, רוב זכיות מקרה צדיק, און רוב זכיות ווערט ער אנגערופן א צדיק, היא שם המשל לענין שכר ועונש, דאס איז א געבארגטע לשון, ס'איז אזויווי מ'זאגט א אין ענגליש מעטאפאריקעל, ס'איז א עקספרעשאן, ס'מיינט נישט ממש אזוי, ס'קומט צו לענין שכר ועונש, דעמאלטס נוצט מען די זאך, מ'זאגט אז איינער איז האט געטון האלב עבירות און האלב מצוות, ווערט ער ווערט ער גע'פסק'נט אזוי ווי א בינוני, און טאמער איינער האט געטון רוב מצוות און נאר אביסל עבירות, ווערט ער גע'פסק'נט ווי א צדיק. איז וועגן דעם נוצט מען דעם לשון ויתענה לפי שנותן אחר ריבו, ווייל ער ווערט געדזשאדזשט לויט די רוב, זאל לאמיר זאגן ס'קומט ראש השנה און מ'האט געזען א מענטש דורכן יאר האט ער רוב געטון גוטע זאכן און ער האט געטון אביסל עבירות, ווערט ער גע'פסק'נט אזוי ווי ער איז א צדיק, און טאמער איז ער האלב אויף האלב ווערט ער גע'פסק'נט כאילו ער איז א בינוני. איז ומקרה צדיק בדינו מאחר שזכה בדין. בדין ווערט ער אנגערופן אזוי אבער ס'איז נישט אז ער איז טאקע א צדיק אדער א בינוני, אבל און ענין המיתות שם התואר והמעלה אדער אבער כדי צו אים געבן די טיטל און ארויפקוקן אויף אים שמעלות און מדריגות חלוקת צדיקים בינם אמר רזל צדיקים יעצט שטאף שופטים שנאמר ולבי חלל בקרבי ווייל ס'שטייט אז מיין הארץ ולבי חלל בקרבי מיין הארץ איז צוקלאפט אין מיר שאין לו יצר הרע שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית און די גמרא שרייבט דארט אז ווייל ער האט נישט געהאט קיין יצר הרע סאו מילא זעסטו אז כדי א מענטש זאל באקומען די טייטל די טיטל פון צדיק דארף ער זיין ממש ער האט געהארגעט זיין יצה ר. אבל כל מי שלא הגיע למדריגה זו, אבער דער וואס איז נישט אנגעקומען צו די מדריגה, אף שזכיותיו מרובים על עוונותיו, אפילו זיין זכותים איז מער ווי זיין עבירות, איינער מיט מעלות און מדריגות צדיק כלל, איז ער בכלל נישט אין די קערעגארי פון זיין א צדיק. זאגט די תניא ווייטער ולכן אמרי הזל במדרש וועגן דעם האבן די חכמים געזאגט אין מדרש ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מעטים אז די באשעפער האט געזען אז ס'איז דא ווייניג צדיקים ומת שסלן בכל דור ודור איז ער געגאנגען און ער האט זיי צעשפרייט אין אלע דורות וכמו שכתוב צדיק יסוד עולם ס'הייסט די באשעפער האט געזען אז ס'איז דא ווייניג צדיקים, ס'איז דא ווייניג נשמות וואס קענען זיין צדיקים, וואס די תניא וועט מער אריינגיין שפעטערע חלקים און אנדערע פרקים מער מסביר זיין דאס, איז ער געגאנגען און האט זיי צוטיילט אין אלע דורות, אז אין יעדע דור זאל זיין אפאר צדיקים, נישט איין דור זאל האבן אסאך צדיקים און די אנדערע דור זאל בכלל נישט האבן, ניין יעדע דור זאל האבן אפאר צדיקים. און וועגן דעם שטייט דער צדיק יסוד עולם, ווייל דער צדיק האלט אן די וועלט. סאו דער תנא גייט יעצט ענטפערן אויף דעם וואס ער האט אנגעהויבן פרעגן אז דאס וואס שטייט צדיקים יצא טוב שופטים און רשעים יצא הרע שופטים איז ביינם זה וזה, און אויך צו פארשטיין וואס מיינט א בינוני, ווייל דא איז מען אריינגעקראכן און עס קומט אויס אז א בינוני איז איינער וואס האט קיינמאל נישט געזינדיגט, האט נישט קיין שום עבירה אפילו אויבן ביטול תורה, אפילו עובר זיין אויף א דאורייסה טייטש אויף א עשה וואס ער האט יא געקענט טון איז די עבירה האט ער אויך נישט און אויך נישט אויף קיין דברי חכמים סאו אויב אזוי וואס מאכט אים א חילוק פון א צדיק סאו זאג איך תעניא איך בירור ענין איז צו מבאר זיין די ענין על פי מה שכתב הרב חיים וויטאל זכרון לברכה ביי שערי קדושה, דאס האט רבי חיים וויטאל געשריבן אין שערי קדושה, די לכל איש ישראל פאר יעדע איד, איכא צדיק ואיכא דרשא, סיי א צדיק און סיי א רשע, יש שתי נשמות, יעדער איינער האט צוויי נשמות, און ער ברענגט א ראיה, איכא דסיבא, אזוי ווי ס'שטייט אין ישעיהו, ונשמות אני עשיתי, שטייט אין נשמות און אין סי סי, כ'וואלט ווען געדארפט שטיין אין נשמה און אין סי סי, איז וואס מיינט דאס שטיין? שטייען נישט נפשות, ווייל ס'איז דא צוויי צוויי נפשות, יעדע מענטש איז געמאכט געווארן פון צוויי נשמות. זאג די תניא אזוי, נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא, איין נפש איז פון צד הקליפה און סטרא אחרא, והיא מזלבשת בדם האדם, און דאס איז אנגעטון אין דם האדם, להכעיס הגוף, צו דערוויגן מאכן די גוף, ודכתיב כי נפש הבשר בדם היא, אז די נפש הבשר בדמי, די נפש פון די מענטש איז אין די בלוט. יעצט ס'מיינסט זיין וואס מיינט קליפה אין סטרא אחרא. איז יעדער איינער געהערט די ווארט קליפה, אסאך מענטשן ווייסט נישט וואס דאס מיינט. קליפה טייטשט שאלאכץ, ס'איז מ'זאגט טרענסלעיטן, אפצוטייטשן, פון פון די ווארט קליפה צו אידיש, וואס לכאורה איז אראמיש קליפה, איז טייטש שאלאכץ, אין ענגליש וואס זאגט א פיל. אזוי ווי א בענענע האט א פיל, און א פיינעפל, און יעדע פרוכט האט א פיל. ס'איז די שאלאכץ פון א פרוכט, די שאלאכץ פון יעדע זאך. יעצט שטעל דיך פאר א מענטש גייט און ער שיידט אפ א פרוכט, און ער נעמט די שאלאכץ און ער מאכט דערפון א גאנצע טיטל, און די פרוכט נעמט ער און ער ווארפט עס אוועק, וואס וואלסטו געזאגט אויף דעם? מאכט דאך נישט קיין סענס. שטעל דיך פאר א מענטש גייט ער נעמט א פיינעפל ער שיילט עס אפ, און די שאלאכץ פון א פיינעפל איז ניטאמאל ראוי לאכילה, און ער מאכט דערפון א גאנצע אייזיק און ער נעמט די פיינעפל און ווארפט עס אוועק, צו וועלכע פרוכט ס'זאל נאר זיין. דאס טייטשט קליפה. איז יעדע מענטש האט אין זיך די צד הקליפה וואס ער לויפט נאך די חיצונות, די וואס קוקט אויס פון אינדרויסן, און ער ווארפט אוועק די אינעווייניג. דאס איז פשט פון קליפה. צו פארשט מיינסט זיין טיפער. היינט צוטאגס לעבט מען א וועלט פון מארקעטינג. ס'דא עדווערטייזמענטס, סאו סתם צו זאגן א עד וואס אסאך מאל איז דא פאר פסח, א שטריימל סטאר לייגט ארויף א עד, א פיקטשער פון א אינגערמאן זיצט מיט א שיינע שטריימל און זאגט פילט ווי ער זיצט ווי א מלך ביים סדר. וואס מיינסטו וואס האט די שטריימל סטאר געמיינט אז זיי גייען דאס מאכן? גייט יעצט איינער מיינען אז טאמער גיי איך קויפן די שטריימל דארט גיי איך פילן ווי א מלך ביים סדר? און טאמער גיי איך נישט קויפן די שטריימל דארט גיי איך נישט פילן ווי א מלך ביים סדר? איינער וואס פילט ווי א מלך ביי א סדר פילט ווי א מלך ביי א סדר און איינער וואס נישט איז נישט, איך מיין וואס האט עס מיט דעם? די תירוץ איז יא. סטאדיס האבן געוויזן אז טאמער די מאכסט א זאך אויסקוקן כאילו עס איז אזוי וועלן מענטשן אזוי פילן ווען זיי האבן עס. און ס'נישט ווייל א מענטש איז סטופיד ס'איז וועגן א מענטש האט קליפ אין זיך. סאו ווען די פיקטשער פון אינדרויסן קוקט אויס אזוי, האסט געמאכט די אימעדזש אויסקוקן אזוי, קען די מענטש ממש פילן כאילו ער איז אזוי אין אזא סיטשועישן. און די משל גייט אן וכו' וכו' וכו'. דאס איז פשט פון קליפות. די זעלבע זאך, אונז לעבן היינט א וועלט פון פאליטיקס. יעדע מאל ס'איז דא עלעקשאן שטעלן זיך אויף אפאר פאליטישאנס, און ווער געווינט? דער וואס האט געקענט שענער רעדן, שענער אויסקוקן, מאכן די פיקטשער אויסקוקן בעסער, האט עפעס איינגעלייגט וואס ער קען, צו ער קען יא, צו ער קען נישט, ער קען זיין דער גרעסטע עם הארץ, אייביג שוין צו וויסן וויאזוי צו פירן א לאנד, ער ווייסט שוין, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך בחייכם ווייכם, ער ווייסט נישט וואס לאו מיינט, ער ווייסט נישט גארנישט, אבער אז ער האט געקענט אראפלייגן א שיינע דרשה, און שטייט זיך ער דארף אויסקוקן שיין אויכעט, און אראפלייגן א שיינע דרשה און מאכן אלעס שיין און שיינע עדס און אלעס, גייט יענער געווינען. סאו, און אמת אריין טאקע רוב מענטשן האבן נישט קיין אהנונג פון וועם צו וואוטן. אבער ס'ליגט סאך טיפער פון דעם. ווייל יעדער איינער האט אין זיך צד הקליפה. איז מילא מענטשן זענען מושך צו דעם, בטבע זענען זיי מושך, אה קוק עס אן, דער קוקט אויס אזוי גוט, ממש ער רעדט דאך אזעלכע מורא'דיגע זאכן, ס'מוז זיין אז ער וועט זיין א גוטע קענדידעיט, און איך דארף נישט זאגן וויאזוי עווענטשעלי אלוועיס טורנס אוט טו בי, און ס'איז נאט פאר נאו ריזען, וועגן דעם, ווייל אז דו גייסט נאך די קליפה, קוקסטו אויס ווי דער מענטש וואס וואלט גענומען א שאלאכץ, גענומען א באנענע און אפגעשעלט, און גענומען די שאלאכץ און געמאכט דערפון א גאנצע עסק, און אוועקגעווארפן די פרוכט. ווייל זאכן זענען נישט וויאזוי עס קוקט אויס פון אינדרויסן, זאכן זענען וויאזוי עס איז, און וויאזוי עס איז איז יוזשעלי אינעווייניג, און פארוואס א פרוכט האט שאלאכץ, איז כדי צו אפהיטן די פרוכט, ווייל קוק, ווען דו שיידסט אפ די פרוכט, וואס געשעהט? לאזט עס ליגן, הייבט אן די פרוכט פארשימלט ווערן. סאו כדי אפצוהיטן די פרוכט זאל בלייבן גוט, דארף זיין די שולעכטס, סאו די שולעכטס איז זייער א וויכטיגע זאך, אבער דאס איז נישט די עיקר, און די זעלבע זאך קען א מענטש מאכן א טעות, לאמיר זאגן ווען איינער דער וואס איז יא פרעזידענט, א מענטש גייט און מאכט א גאנצע עסק פון די פרעזידענט, אה די פרעזידענט האט געטון אזוי, צו די קאנגרעסמען האט געטון אזוי, די גאווערנער האט געטון אזוי, דער האט געטון אזוי, שטייט דאך לב מלאכים ושרים ביד השם, סאו וואס האט עס איינגעלייגט וואס ער האט געטון? אלעס וואס ער האט געטון איז ווייל די אייבערשטער האט אים אזוי געפירט צו טון. איז ווייטער, היות די מענטש האט אין זיך די צד הקליפה, וועגן דעם קען עס אויסקוקן כאילו אז די פרעזידענט האט אזוי געטון איז מילא האט ער אזוי געטון, צו עס איז גוט אדער נישט דעטס נאט די קעיס הער. ס'איז די איידיע צו מאכן בכלל א עסק וואס ער האט געטון. ער טוט דאך נישט גארנישט, ס'איז נישט אים, ס'איז די אייבערשטער וואס טוט עס. אבער א מענטש האט אין זיך די צד הקליפה, און די צד הקליפה מאכט עס אויסקוקן כאילו דער וואס קוקט אויס פון אינדרויסן דאס איז די זאך. די זעלבע זאך קענסט קוקן ביי א חזן, פארוואס איז א חזן אויסגעדרייט צו מזרח און נישט צו די עולם? לכאורה די חזן וואלט געדארפט זיין אויסגעדרייט צו די עולם, ווייל דו דאווענסט נישט צו די חזן, דו דאווענסט צום אייבערשטן, וואס טוט די חזן? סך הכל ער פירט די טבילה, ער פירט די זאך. ער הייבט אן, ער לאזט אויס, ס'איז אזוי ווי א דרייווער. צוליב דעם איז ער אויף מזרח וואנט. ער רעדט נישט צו דיר און דו רעדסט נישט צו אים. יעצט שטעל דיך פאר ס'איז דא א שול וואס נעמט די חזן און דרייט אים אויס ער זאל דאווענען פארן עולם. דאס טייטש קליפה. ס'איז כאילו די חזן דאווענט פארן עולם, ער פערפארמט דא א שיינע פערפארמענס, אבער דעטס נאט וואט הי'ז דואינג. דאס ער טוט נישט, ער דאווענט פארן אייבערשטן, ער פירט די עולם וויאזוי צו גיין, ס'איז כאילו א באס דרייווער, א באס דרייווער דארף קוקן אויפן ראוד, נישט אויפן עולם, נישט אויף די פעסענדזשערס, ווייל סך הכל ער דרייווט די באס, און ער דארף זיכער מאכן צו דרייוון גוט, יעצט שטעל דיך פאר ס'איז דא א פלאץ ווי מ'גייט מ'נעמט א באס דרייווער און מאכט אים א גאנצע סעלעבריטי, ער ווערט די סטאר, ער איז סך הכל א דרייווער, ער פירט די זאך, סאו. דאס איז פשט פון קליפה, אז יעדע מענטש האט אין זיך קליפות, יעדע מענטש האט א נשמה פון קליפה אין זיך, און די נשמה האלט אין איין ציען ער זאל גיין נאך זאכן ווי אזוי ס'קוקט אויס נישט ווי אזוי ס'איז, אזוי ווי גיין נאך די שאלאכץ און נישט די אינעווייניג, און בדרך אגב איך רעד שוין פון דעם, מ'קען אויך רעדן פון א זאך, נאך א קליפה, היינט דא א וועלט וואס הייסט קריפטא קארענסי, ביטקוין, כ'מיין יעדער האט געהערט פון דעם, און עס גיין קוקן וואס איז ביטקוין, אויך א קליפה, וואס הייסט א קליפה, ס'איז א ס'איז פון אינדרויסן, צו מסביר זיין זייער בקיצור ווייל כ'וויל נישט דא רעדן פון קיין אינוועסטמענט, מ'לערנט דא תניא, אבער דזשאסט מסביר זיין די נושא. ס'דא דריי זאכן וואס מאכט א זאך ארויפגיין און אראפגיין. א זאך וואס פראדוסט, אדער א קאמאדעטי וואס ווערט שארט אדער אווערסופלייד, און האבן ריעל עסטעיט אין א פריים לאקעישאן. דאס זענען דריי זאכן וואס מאכט א זאך פאר א סיבה ארויפצוגיין און אראפצוגיין. ס'הייסט ער פראדוסט, לאמיר זאגן א מענטש האט געקויפט א שטיקל שטח און ער געגאנגען פלאנצן ביימער. און ס'וואקסט יעצט גוטע פרוכט, איז די וועליו פון די פראפערטי ארויף אסאך געלט, אפילו ס'איז אין די הררי רררט אריין, ווייל ס'פראדוסט. זעלבע זאך א ביזנעס, א מענטש האט א ביזנעס, און ער האט אויפגעבויט די ביזנעס, און די ביזנעס מאכט אסאך געלט יעדע יאר, ס'איז א וועל עסטעבלישט ביזנעס, און ס'האלט אין איין וואקסן מער און מער, דאס טייטש די ביזנעס פראדוסט, וועגן דעם איז דא א סיבה פארוואס טאמער ער וויל פארקויפן די ביזנעס, איז די ביזנעס מער ווערט יעצט ווי ס'איז געווען ווערט צען יאר צוריק. ווייל ס'איז פשט דאס. נו, מ'דא אזא זאך וואס הייסט א קאמאררי, וואס איז א קאמאררי? לאמיר זאגן אייזן, קארן, ווייץ, וכו' וכו', די אלע זאכן וואס טאמער ס'ווערט א שארעדזש אין סופליי פארט עס ארויף, ווייל די אלע זאכן קענסטו ניצן, ס'איז דא א יוז פאר עס, קענסט ניצן אייזן, קענסט ניצן וואל, קענסט ניצן קארן, מ'עסט די זאכן. סאו, וועגן דעם האט עס א סיבה פארוואס עס פארט ארויף, טאמער עס איז נישט דא גענוג, אדער טאמער עס איז דא צופיל פאלט עס אראפ. און נאר מיט די ריעל עסטעיט, אז א מענטש קויפט א הויז און פלוצלינג יעדער איינער וויל וואוינען אין די געגנט, איז מילא פארט עס ארויף, און די זעלבע זאך פארקערט, א מענטש קויפט א הויז און יעצט יעדער מופט אוועק פון די געגנט פאלט עס אראפ. סאו די אלע זאכן האט א סיבה וואס מאכט עס ארויפגיין און אראפגיין. יעצט ביטקוין, איז נישט, ס'פרדוסט נישט גארנישט, ס'איז נישט קיין קאמאדעטי, האסט געשריבן יוז קענסט גארנישט טוהן מיט דעם, חוץ חוץ צו עס פארקויפן פאר א צווייטן, און ס'איז נישט קיין ריעל עסטעיט אויך נישט, ס'איז דא אנליין דעטע ריעל עסטעיט היינט, ס'איז דא א גאנצע ריעל עסטעיט מארקעט וואס עקטשעלי מענטשן פארקויפן סטארעדזש פלעיס, מענטשן פארדינגען סטארעדזש פלעיסעס אנליין, באט ביטקוין האט דאס נישט, סאו וואס איז עס, פארוואס פארט עס ארויף,

קען אזא זאך געשען ווייל מענטשן קוקן פון אינדרויסן און מען קוקט נישט אריין אין די אינעווייניג פון די זאך און וועגן דעם קען מען פארקויפט ווערן פאר די שטותים. יעצט יעצט סטרא אחרא, סטרא אחרא מיינט די אנדערע זייט, ס'איז דא די צד הקדושה און נאכדעם סטרא אחרא וואס איז די אנדערע זייט, סטרא אחרא די אנדערע זייט. סאו יעצט וואס שטייט איז קליפת סטרא אחרא איז אזוי אז נפש אחת איז מצד הקליפת סטרא אחרא אז נפש אחת קומט פון צד הקליפת סטרא אחרא והיא מבושת בדם האדם לאחוז הגוף איז דכסיב כי נפש הבשר באדם היא ווייל די נפש פון די בשר איז אין די בלוט וממנה און פון די צד הקליפה באות כל המידות רעות קומט אלע שלעכטע מידות מהרבה יסודות רעים שבה פון די פיר שלעכטע יסודות וואס איז דא אין אים וואס אונז ווייסן אז ס'איז דא אש מים עופר און רוח. סאו טאני גייט דא אריינקריכן וואס דאס מיינט, דהיינו כעס וגאווה מסוד דאעש שנק בין למעלה. כעס און גאווה, ווען א מענטש ווערט אין כעס איז כאילו ער גייט ארויף, גאווה איז א מענטש קוקט ארויף, דאס איז אזוי ווי אש, וואס געשעט מיט אש? ס'האלט אין איין ארויפגיין. סאו ווען איין מענטש האט די צוויי שלעכטע מידות אין זיך, דאס יעדע מענטש האט אין זיך די צוויי שלעכטע מידות, סאו ווען ס'קומט ארויס פון אים די צוויי שלעכטע מידות, איז עס צוגערעכנט צו עייש, דאס איז מצד הווייש. בתאוות התענוגים מיט תאווה וואס איז פלעזשור, דאס טייטש עסן וכדומה, אלע באדי פלעזשור מיסוד המים, דאס קומט פון וואסער, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, ווייל די וואסער, מען דארף גיסן וואסער כדי ס'זאל וואקסן אלע זאכן, סאו אלע תענוגים קומט פון וואסער, סאו יעדע מאל א מענטש לויפט נאך פלעזשערס דאס קומט דאס איז מים בהלות ולצנות וספאריס ודברים בטלים און סוי דורך הלות מיינט פאריען לצנות מאכט חוזק און ספאריס אדער א מענטש וויל זיך סתם שיין מאכן בארימען שיין מאכן אלע מיני וועגן און דברים בטלים אדער א מענטש וויל רעדן רעדט שטותים איז מען סה די רוח, ווייל ס'איז נישט דא קיין ממשות צו עס, קענסט נישט אנכאפן, ס'איז אזוי ווי רוח, ס'איז לופט. ועצלות און פוילקייט, ועצבות און צובראכנקייט מיסוד העופר, און עצות און עצבות קומט, איז אזוי ווי ערד, דאס איז מיסוד העופר, ווייל ווען א מענטש איז פויל, טייטש איז ער אפגעשלעפט, די עצבות ער איז צובראכן טייטש ער איז אראפ, אזוי ווי די איד וואס די איד איז אויך אראפ. זאגט תניא ווייטער, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל ותולדותם, און אויך די גוטע מידות זענען טבע פון אלע אידן און זייער תולדות, כמו רחמנות כמו רחמנות וגמילות חסדים באות ממני. די אלע גוטע טובות וואס א מענטש האט, אזוי ווי רחמנות וגמילות חסדים, קומט פון די צד הקליפה. וואס הייסט ווייל אין די צד הקליפה איז אויך דא גוטס? כי בישראל נפש היא דקליפה היא מקליפת נוגה שיש בה גם טוב, ווייל די קליפה וואס א איד האט איז קליפת נוגה, וואס טייטש נוגה? נוגה טייטש ס'האט אזויווי א שטראל אין זיך, יעצט מסביר זיין, א קליפה איז שאלאכטס, סאו לאמיר זאגן א בענענע, א פיינעפל, די שאלאכטס איז גארביטש, מען קען עס נישט עסן, עס איז נישט ראוי לאכילה, אבער נעם א עפל, א עפל קען מען עסן, און גיי נעם למשל טאמעיטא, אטאמעטיק קען מען, איז נישט אז מען קען, ס'איז זייער שווער אפצושטעלן די שאלאכץ, און מען איז דא פיל מיט אנדערע פרוכטן, סאו ס'איז דא פרוכטן וואס די שאלאכץ די קליפה איז גארביטש, ס'איז נישט ראוי לאכילה, און נאכדעם איז דא שאלאכץ וואס איז, די שאלאכץ אליין איז כולו א חלק פון די זאך, אזוי ווי א טאמעיטא, אדער א פלאם איז אונז אידן, אונז האבן טאקע צוויי נפשות, איינס גוטע און איינס שלעכטע, און די שלעכטע האט אויך אין זיך א גוטע חלק פון זיך, א גוטע חלק אויף זיך, ווייל דאס איז קליפת נוגה שיש בה גם טוב, והיא מיסוד עץ הדעת טוב ורע, ווייל אונזער שלעכטע חלק קומט פון די עץ הדעת, און וואס איז געווען אנשטאטן ביי די עץ הדעת? ס'איז סיי טוב און סיי רע. סאו וועגן דעם קומט אויס אז די אלע זאכן וואס א מענטש האט רחמנות און גמילות חסדים, דאס קומט פון די צד הקליפה, אבער ס'איז די גוטע חלק פון די צד הקליפה וואס נאר אונז אידן האבן, מה שאין כן נפשות אומות העולם, אבער די נפשות פון די נפש וואס די אומות העולם האבן, די קליפה נפש זעהן נישט עולם, היימישע א קליפות א טעמייעס שיין וועם טוב כלל, דאס איז פון די אנדערע קליפות וועלט בכלל נישט קיין גוטע זאך, כמו שכתוב בית החיים שער מ ט פרק ג, אז וואס אז אונז אידן האבן א צד הקליפה וואס האט אין זיך אויך גוטס, ווייל דעם הייסט עס קליפת נוגה, דאס איז אזוי ווי צו פארשטיין א משל, אזוי ווי א פרוכט וואס האט א שאלאכץ וואס איז געמאכט צו עסן אדער מען קען עס עסן, טייטש אז די שאלאכץ אליין איז גוט, איז מילא דאס זענען אונז אידן, אבער די גוים זייער קליפה איז אזוי ווי די די משל ווי א פרוכט וואס האט די שאלאכץ וואס איז נישט ראוי לאכילה וואס די קענסט גארנישט טון מיט דעם ס'איז גארביטש, סאו די גוי האט נישט קיין שום גוטע חלק אין זיך, יעצט צו פרעגן ס'דא גוים וואס טוען דאך אויך טובות, זיי טוען חסד, ער זאגט די תניא וכל טבעי די עובדין הוא אימת לגמרי עובדינן לגמרי טייטש בשביל עצמו זיי טוהן עס פאר זיך אליין און די אלע גוטע זאכן וואס א גוי טוט טוט ער עס נאר פאר זיך און ער מיינט נישט יענעם וכדו' זאגט די גמרא א פסוק אין משלי וחסד לאימים חטאת אין די משלי שטייט אז די חסד לאימים חטאת אז די אלע גוטע זאכן די חסד פון א פון אלע פעלקער אין די וועלט איז חטאת איז אזוי ווי מען זאגט א עבירה ס'איז נישט קיין מיינט נישט דאס שכל צדקה וחסד שהם זבולים אויסן איינער אלה שיער בו אז די אלע זאכן וואס זיי טוען טוען זיי נאר זיך אליין צו בארימען סאו ביז דא איז פרק א' איז צו ארויס מסביר זיין מען זאגט סאם אפ די פרק א' מאכן א קיצור אז די תניא האט אנגעהויבן פרעגן די קשיא וואס איז די חילוק צווישן א צדיק, רשע און בינוני? איז געבליבן אז א צדיק איז איינער וואס האט נישט קיין שום זינד, און א רשע איז איינער וואס האט אפילו איינמאל געזינדיגט איז ער א רשע, און עס קומט אויס ווען הייסט איינער א בינוני? און נאר מיט די תניא אריינגעקראכן און מסביר זיין, ער האט אנגעהויבן ענטפערן די תירוץ האט ער מסביר געווען אז א מענטש האט צוויי נפשות, און ביזוואו האט ער נאר גערעדט פון די צד הקליפה, פון די שלעכטע חלק וואס די מענטש האט, און מ'וועט שוין אין די נעקסטע פרקים וועט ער מער אריינקריכן און מסביר זיין און ענטפערן וואס מיינט טאקע א בינוני, און די חילוקים פון א צדיק און א צדיק גמור, און די אנדערע צד פון די מענטש וואס ער האט, די אנדערע נפש וואס די מענטש האט. סאו כ'האף אונז האבן אלע פארשטאנען, האטס א גוטן טאג.